Mano pi. There is a time mane iwuoyo about uh, dola. Dong. We luongo nying ng'ato. Ah, dong an awacha wacha. Dong koro ma to gen gima ong'ere. Kata kong'ere. Eh. To mane yanyo dola e social media.
Ok nayanyi. Nawacho ne mana adiera. Adiera ji oluor. Hmm. We donje gir ng'ato. Okay, mano mano mano is my first question. The second is mm. uh, ka wawe mano ji osebedo ka wacho ni yawa boys jagingo tipone nokwal kia wi olokore oh. in ang'o minyalo wacho gino wach nowacho nitie ng'ato mane watigo to nikech ne wang'iyo kabandwa mane powerful dhi low. Eh? Koro wa decide ni to wadhi kajuoga to wawacho ni ajuoga gi be wuo nikech bandwa ni mm. osebedo for long kapok wacho weche mag ajuok. Koro wadhi ka jalemo to jalemo wacho ni gikelane uru tipou mondo wang'iane. Mm. Kopo ni nitie ng'ato otimonu gimoro marach. Gimoro ng'ato nyalo kata Ee, ng'ato nyalo kawo tiponi. Uchiwne ne ng'ato kawo tiponi. Ng'ato kawo tiponi ma koro nawacho ni. Meda meda gi thum moro midwa ni go. Ah, ah. Osiepna ka in e loya to in e loya. Onge ng'ama riambo mondo loya. Nikech loya penji niya, inege nie ng'ama oneni koro nikech wan nonewa kama nwadhi kisebedo jatelo eh. kata odi kineno ka odi dhi marach kama koth goyigo nyaka ing'i kaka iso mm. koro ne wachako soko ot mm. wasoko ot to kwachopo kama iluongo ni turo suri mm. to jater koro onge
Koro meaning ni ne ok utundo kuma ne onego udhiye. Jatero lal, jatero lal.
Okay, matiende ni mano no backfire. The second question, nikech aparo ni kata joluo koro winjo gini sani. This is Luo Lifestyle Show brought to you by Sir Luigi Panorama. Then uh, sec, uh, the next question is sani juzi ka akia ni en ne en kawuono ni post uh, onyiti bim ni mae dhako why mi post mano why nitie gima jo Tanzania timo miluongo ni hmm? hmm. kosi dwarore ni mondo ihit in idwarore ni mondo mi maybe ihit itat kata nying ng'ato kata iwach kata ni awa aluoji pana mi adhakona mondo ihitgo No, no.
Then why? Why? why? Nitie gima iluongo ni comedy. Mm. Mana kaka ng'ato nyalo dhi e TV mm. to wuoyo kaka Raila. Mm -hmm. But marwa gonyi to en personal. Mm. En niya ng'ato ok wawal, ng'ato kakonyi Onego bed niya, josiasa mowero mm. tek ker donge mm. to josiasa mowero miye gik miluongo niya ndulundulu malwar
ere kaka koro en nobedo kanyo ma koro obedo okaluongo nyinge niluongo nyinge An gi video ni kae. Wewewewe okaluonge nyinge. Awacho ni onyi. Eh. Duok na chiega. Kwe mane gima ariwa ni mondo wang'e. Koro dhako.
Eh. Dhako gi pesa. Eh, chalre. Chalre. Samoro nonyi baga. nikech ka nyono koro nyine bagi gi pesa ok gi pesa eh. kuonde ma nyono dwaro nyo kagero ot to mugo kogero ot tamugo pok inyiero ah, ing'eni dhako eh. kata jomoko iwacho ni dhako chal gi pesa is okay koro matin niya jaodi ing'eni ni post kata niya nonyi Duokna jaoda. Dong, Ana- oduokni pesani. So the meaning of jaoda en Duokna ngero. pesana.
En ngero.
Ema tiende ni duokna pesana. Eh, duokna pesana or duokna thumbena or go thumbeni wena thumbena or Okay.
Iwacho ni go thumbe di wena thum. Onyose kwali thum. Ah, mana busy. Mane wacho ni bodi donge. Okay. Ok ne bodi.
Onyini gi pesa ni.
Eh. Ha?
Ong'eyo. En go. Onyi. Thum ma pok igolo mar wuon abila. In gi pesa no. Sawa. Ng'ama dwa chung' dandora cha iluongo ni wuon osiepni. Nochuli onyiwe weroga thumbe ne ka ng'ato osekeloni kastam in be koro iluoro. Eh? Ni koro idwa dhi god, idwa dhi dok mondo iwer ng'ano. Wer gitimo. Dawero Jaki. Jaki en ng'a? Jaki en f- fan, Yeah. en German. Mm. Koro nyie ochako chat kode. Mm. We chat gi jok ma custom ng'ato. Miwer. Ne koro in bidwa wer. Koro hii. Omera. Lui. Ing'eni an kwero uga. Then king kiyudo problem. Eee jagigo janeko. Neko nano. Tuo man go milanda no. Kaw idhi kode. Kata kura okak gu kato nyu. Ing'eni I want to tell you. Weuru bedo joko moko ma irito ng'ato los ma kel micham kiseng'ok then koka iwacho ni ni eh, koro ng'okni dum. Ah. Koro ok awuo kata ku jathum moro amora kidwa ni ng'ok odumni mm. madhie kong'o mok inyiewo gi pesani. then cham Koro chiemo. matiende jathum minyiew ne kong. Ok ok awuoye jathum. Awacho niya, Iwa- chiemo moro amora Mm. mok diet Mm. to your life Mm. Iweri go.
onyalo come out. Ee. Mm. Koro mano advice. Ee. En ba- Mano advice. ok en ayany, Eh, it's okay. en advice. Mm. Cham gima ing'iyogo pile pile.
Koro mano e mano e wuoche ma maromi miwero cha. To kara in kidi. No. Man man mano ing'eni part part four mar wuoche maromi. Mm. Nikech onge kaka inyalo wacho ni aluwo. Mm. Then iwacho ni oluwo. Then iwacho ni aluoche motimo gino. Mm. Then ichako iwacho ni oluoche. Then kwanyisi ni ndikane spelling mar aluoch gi Gi oluoch. luoch. Mm. Yudo popogore. Opogore. Then luoch nitie. Mm. Atieno, otieno. Then otieno, atieno.
Okay, so far Not so far, why do you another bulu? Wawache.
Gini, gini ise mule ndalo emomiyo adani mondo ikal ndalo mosegwarore mosekalo ndalo mokalogi mm. mogwarore kinde mokalo mogwarore mm. uh, ji osebedo ka wacho niya